א גוטן טייערע צוהערער. מיר שטייען מיר אין פרשת אמור, ווי די תורה זאגט אן פארשידענע מצוות וואס איז נוגע פאר כהנים. הייבט די פסוק אן, אמור אל הכהנים בני אהרן, זאג פאר די כהנים די קינדער פון אהרן, ואמרת אליהם, און זאלסט זאגן פאר זיי. לכאורה וואס איז די דאפלטע לשון? אמור אל הכהנים ואמרת אליהם, זאג פאר די כהנים און זאג צו זיי. לכאורה וואלט געווען גענוג זאל שטיין אמור אל הכהנים בני אהרן און ווייטער די הלכות וואס איז דא אין די פרשה וואס איז נוגע פאר א כהן. שטעלט זיך אויף דעם רשי און רשי זאגט אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים.

נאר ווי דער פריערדיגער רבי האט אמאל געזאגט אז גדולים און קטנים מעסט זיך נישט וויאזוי דאס איז אויפן פאספארט לויט די געבורטס טאג דער איז א עלטערער דער איז א יונגערער נאר גדולים מיינט איז איינער וואס איז א גדול בדעה און ידיעת התורה און קיום המצוות און א קטן איז איינער וואס איז א קטן בידיעת התורה וקיום המצוות. זאגט די תורה, די תורה קומט אונז לערנען, להזהיר גדולים על הקטנים, ס'איז נישט גענוג וואס דער גדול טוט פאר זיך זיין אייגענע עבודת השם, נאר ער דארף אויך זיך פארנעמען מיט א צווייטן איד, ער דארף אויך מאכן זיכער אז א צווייטע איד טוט וואס דער אייבערשטער וויל, יענער האט אויך א שייכות מיט עבודת השם. וואס מ'קען טראכטן אז די עבודת השם, מיין עבודת השם, דאס איז איין ענין, דאס איז מיין ענין, איך דארף טון אין דעם, און ווען איך האב צייט, ווען איך האב כח, גיי איך ארויס פון מיין עבודת השם און איך טו מיט א צווייטע איד. זאגט דער רבי,

וואס זאגט דער אמור ומה טו איינס נאך די אנדערע? נאר דא איז א רמז אז דער אמור דאס די עבודת השם פון יעדער פאר זיך, ואמרתו, און דאס וואס מען טוט מיט א צווייטן גייט צוזאמען, אמור ואמרתו, ס'איז נישט צוויי באזונדערע זאכן. קען א מענטש פרעגן, איך, איך בין דאך א גדול שבגדולים, יענער איז א קטן שבקטנים. מ'רעדט פון גאר קליינע, ווי ס'איז אפגעפאסט אין שולחן ערוך אז אפילו א קטן וואס איז נישט קיין בר הבנה איז דא א אחריות אויף אים על כל פנים נישט צו געבן קיין איסור בידיים, איז וואס א שייכות האב איך מיט אים? וואס עפעס לייגט מיר די תורה, געבט מיר די תורה אריין אחריות אויף דעם קטן? נאר וואס דען? ס'איז דא איין ענין וואס אין דעם איז די גדול שבגדולים און די קטן שבקטנים גלייך. וואס יעדער איינער, נישט קיין חילוק ווי גרויס מען איז, נישט קיין חילוק ווי קליין מען איז, יעדע איד האט א נשמה, יעדע איד האט א נקודת היהדות, א פינטעלע איד, וואס אין די פינטעלע איד איז נישט קיין חילוק דער גרעסטער איד, דער גרעסטער צדיק מיט דעם קלענסטן איד, אלע ביידע האבן אין זיך דעם זעלבן פינטעלע איד. ס'נישט מער אז ביי איינעם איז די פינטעלע איד מער בגלוי, ס'קומט ארויס אין טאג טעגעליכן לעבן, און ביים צווייטן איז עס מער באהאלטן. על דרך ווי ס'איז אין גשמיות'דיגע לעבן. ס'דא דער נקודת החיות וואס דאס מאכט אז די מענטש זאל זיין לעבעדיג. דער נקודת החיות איז דא אין יעדע עבר די זעלבע. ס'איז נישט קיין חילוק א חשוב'ער עיוור צו א פשוט'ער עיוור, ביז אפילו אין די עקוואיעם אין די פישט, וואס דארטן איז דא אזוי ווייניג חיות, עד כדי כך אז דאס ווערט אנגערופן די מלאך המוות שבגוף, אפילו דארטן געפינט זיך אט דער נקודת החיות. נאר וואס דען, די שאלה איז די התפשטות החיות, וויפיל ס'איז זיך מתפשט פון איין עיוור ביז א צווייטע עיוור, איז דא א חילוק? נאך מער, די נקודת החיות זיי פון נישט דא א חילוק צווישן איין מענטש און א צווייטע מענטש זאל ער זיין א קליין קינד וואס איז היינט געבוירן אין אויג מלך הבשן די נקודת החיות איז ביי ביידע די זעלבע איז פשט אז החיות דארט איז דא א חילוק על דרך זה ווען ס'קומט צו א איד דער גדול און דער קטן האבן ביידע די זעלבע נשמה ס'נישט קיין חילוק אלא מאי וויפיל דאס ווערט קומט ארויס בגלוי וויפיל דאס זאגט זיך ארויס אין טאג טעגליכע לעבן, און ממילא איז דער גדול האט שוין א שייכות מיט די קטן, דארף ער זיך פארנעמען מיט די קטן. קען ער אבער טראכטן, אבער אז איך וועל זיך פארנעמען מיט דעם קטן, וועל איך פארלירן פאר מיין אייגענע עבודת השם. איך דארף טון מיט מיין אייגענע עבודת השם, איך דארף דינען דעם אייבערשטן, איך דארף לערנען, איך דארף דאווענען, דא גיי איך זיך פארנעמען מיט א צווייטע איד, וועל איך פארלירן פון דעם? זאגט אויף דעם דער רבי א אינטערעסאנטע פשט, להחזיר גדולים על הקטנים איז אזוי ווי ווען ס'וואלט געשטאנען להחזיר גדולים על ידי הקטנים, די גדולים וועלן אויכעט באקומען א מעלה און א עלי' דורך דעם וואס זיי פארנעמען זיך מיט די קטנים. וואס איז פשט פון דעם? טאקע מיר האבן גערעדט אז יעדע איד האט א נקודת היהדות, האט א פינטעלע איד, האט א נשמה, דאס איז אבער. וויאזוי דאס איז בעצם ביי יעדע איד, נאכדעם איז דא ווי די נקודת היהדות איז צושפרייט זיך, און דאס איז ביי איינעם מער און ביי איינעם ווייניגער, אבער דער חיות, דער אידישקייט, דער פינטעלע איד וואס פארשפרייט זיך אין עבודת השם, איז טאקע ביים צדיק איז עס דא מער, און ביי א צווייטע איד איז עס דא ווייניגער, אבער סוף כל סוף איז עס לויט די ציר און די כוחות פון דעם צדיק. לויט וואס דער גשמיות'דיגער מוגבל'דיגער מענטש קען ארויסברענגען אט דער פינטעלע איד, קומט אויס אז ס'איז דא א געוויסע מעלה אין די נקודת היהדות וואס דאס איז מער ווי וויאזוי דאס פארשפרייט זיך אין כוחות. אין כוחות איז עס געמאסטן לויט וויפיל ער איז שייכות, וויפיל ער איז מוגבל. מה שאין כן נקודת היהדות איז זיך בכלל נישט מוגבל. דאס איז די חלק אלוקי ממעל וואס דער אייבערשטער וועט אריינגעבן אין יעדע איד, און דארטן לאכט עס מיט די פולסטן שטארקייט, נישט לויט די הגבלות פון יעדע מענטש. איז ממילא ווען דער איד, דער צדיק, דער גדול וועט זיך פארנעמען מיטן קטן, וועט ארויסקומען ביי אים אויך די מעלה, אז זיין נקודת הידה, זיין פינטעל איד וועט אנהייבן לייכטן. און דערפאר טאקע שטייט די לשון אין רש י להזהיר גדולים על הקטנים שטייט נישט אז מען זאל אנווארענען די גדולים, מען זאל אנווארענען קטנים, זאלן אובאכט געבן אויף די קטנים, להזהיר, וואס איז די ווארט הזהיר? אזוי ווי די לשון זוהר, לייכטן, שיינען, אז דורך דעם וואס די גדול וועט טון מיט די קטן וועט עס שיינען אויך ביים גדול. קען א מענטש טראכטן, פיין, איך דארף טאקע טוען מיט א צווייטן, נישט נאר איך דארף טאקע טוען מיט א צווייטן, דאס איז א חלק פון מיין עבודת השם און איך וועל נאך וואקסן פון דעם, אבער ווער זאגט איך וועל מצליח זיין? און פאר דריי סיבות איז דא וואס מען קען זאגן אז איך וועל נישט מצליח זיין, וועל איך זיך נישט קענען פארנעמען מיט דעם קטן. אמאל קען מען זאגן, יענער איז שוין אזוי פארזינקען אין תאוות, איז שוין אזוי פארזינקען אין בלאטע, ער ליגט אין שמוץ, כיוון שעבר ושנה נעשה שלא כהיתר, וועל איך קענען האבן א שייכות מיט אים? אמאל קען מען זאגן, וואס יענער טוט איז ממש להכעיס, ער האט נישט קיין שום געשמאק און פון דעסט וועגן דאך טוט ער עס נאר אויפצורעגן, וועל איך קענען מצליח זיין מיט אים? און אמאל קען א מענטש טענה'ן, איך קען אים טאקע זאגן זאכן וואס לייגט זיך אין שכל, אבער זאכן וואס קומען מצד קבלת עול, זאכן וואס קומען מיר נאר ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן אן דעם וואס איך זאל אים עס קענען מסביר זיין, צו וועל איך קענען מצליח זיין מיט דעם קטן? די ענטפער איז יא. ס'איז אינטערעסאנט אז אט די הלכה פון להסדיר גדולים על הקטנים אז א גדול האט א אחריות אויף די קטן טרעפט מען אין דריי פלעצער. איין פלאץ איז טאקע דא אין פרשת אמור ווען מען רעדט פון די טומאת כהנים, א צווייטע פלאץ איז ביי די איסור פון עסן בלוט, און א דריטע פלאץ איז די איסור פון עסן שקצים. די דריי פלעצער וואס די תורה האט אונז פארציילט און אונז מגלה געווען די אחריות פון גדולים אויף קטנים, זענען דריי זייער אייגענארטיגע מצוות. דאן זאגן אונז חזל אז אידן זענען געווען שותף בדם, זיי האבן געהאט אזא מין תאווה צו בלוט, וועגן דעם האט די תורה געדארפט זאגן רק חזק לבלתי אכול דם, זאלסט זיך שטארקן, ווייל אידן האבן ממש זיך געליגן אין דעם טרינקען בלוט. זאגט אונז די תורה, אפילו אויף אזא מין מצב, ווען דער קטן ליגט אין שמוץ און איז ממש שותף אין דעם תאוות, קען מען מצליח זיין, דער גדול קען מצליח זיין מיטן קטן. ואיסור אכילת שקצים, ווי חזל זאגן, נפשו של אדם פארעקלט זיך, פארמאסט זיך פון די שקצים, און פון דעסט וועגן דאך עסט ער שקצים, פארוואס? האט אין דעם א געשמאק? נאר ווייל ער וויל אויפרעגן, פון דעסוועגן דאך זאגט די תורה, די גדול האט אחריות און קען טון מיטן קטן. טומאת מת, טומאת כהנים, בכלל טומאה, טומאה וטהרה, שטייט דאך איינע פון די זאכן וואס דאס זענען חוקים, דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען קען נישט פארשטיין, ווי די טענה איז א זאך וואס מען קען נישט פארשטיין, א זאך וואס מען קען נישט מסביר זיין און בשכל, וועט מען נישט קענען איבערגעבן און טון מיט דעם קטן? זאגט די תורה, ניין, להחזיר גדולים על הקטנים, אז מען קען, די גדול האט די אחריות און ער קען איבערגעבן פאר די קטן, אז די קטן זאל טאקע טון וואס ער האט צו טון. פרעגט זיך די שאלה, ווי אזוי? ווי אזוי קען מען טאקע מצליח זיין מיט דעם קטן? איז די ערשטע ענפער איז, דאס הייסט די ערשטע נקודה איז, ער האט דאך א נשמה, ער האט דאך א פינטעלע איד, מען דארף עס סך הכל ארויסברענגען ביי אים. אבער נאך מער, ס'איז אויך דא ווי אזוי מען גייט צו צו דעם חינוך פון קטן. מען דארף זיך אראפלאזן צום קטן, בבחינת חנוך לנער על פי דרכו, מען דארף זען וואס דער קטן וויל, וואס דער קטן דארף, און אין וועלכע אופן דארף עס זיין, להזהיר גדולים על הקטנים, נישט מען דארף אנווארענען, אנשרייען, אנשרעקן, להזהיר, דער גדול דארף אריינשיינען אין דער קטן. אריינשיינען, אים אנווארעמען, אים ליכטיג מאכן, ארויסברענגען דער פינטעלע איד, און דעמאלטס איז מען מצליח מיט דעם קטן אין יעדע אופן, אין יעדע מצב, סיי זאכן וואס ער ליגט אין דעם פארזינקן, סיי זאכן וואס ער טוט ממש כביכול להכעיס, און סיי זאכן וואס מען קען נישט מסביר זיין על פי שכל אז דער קטן זאל עס קענען מקבל זיין, און דורך דעם וואס מען טוט צו פון די גדולים טוען מיט די קטנים, איז להזהיר גדולים על ידי הקטנים וועט צוקומען א זהירות, א ליכטיגקייט א שיין, מאיר עיני שניהם אוואי אז דער גדול וועט אויכעט שיינען און זיין נקודת היהדות וועט אויכעט אנהויבן לייכטן.